Merħba għal dan it-tieni staġun ta' Kitbiet minn Sija. F'din is-sensiela se nkomplu niskopru kitbiet li mhumiex daqshekk magħrufa il barra mid-dinja akkademika. Huma kitbiet ta' meravilja, uniċi u li jiffurmaw parti mill-istorja twila ta' pajjiżna. Kitbiet li sawrulna identità u li qegħdin jistennewna fuq l-ixkaffa sabiex niskopru l-ġmiel li hemm fihom. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn il-Kardinal Joaquino Fernández de Portocarrero Mendoza, magħruf ukoll bħala Ġwakkin de Portocarrero. Ġwakkinn kien ġej minn familja nobbli u distinta Spanjola.
Ġwakkinn de Portocarrero kien Spanjol ġej minn familja nobbli importanti Spanjola, twieled fis-sena 1681, miet fl-1760. Kien daħal membru fl-Ordni ta' San Ġwann, fil-verità il-familja tiegħu daħlitu membru kien għadu tfal, kien għadu ta' madwar erba', erba', ħames snin, u ħafna mill-karriera tiegħu għamilha fil-fatt barra minn Malta. L-importan, l-ikbar importanza li għandu Porto Carrero fil-kuntest Malti huwa appuntu il-kontribut tiegħu għat-twaqqif ta' dik li llum hija l-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta.
F'Żożitu kellu edukazzjoni militari u esperjenza diversi battalji. Ta' 32 sena, Portocarrero mar l-Italja fejn kompla bil-karriera militari tiegħu. Portocarrero kellu żewġ aspetti fil-karriera tiegħu, ħa ngħidu hekk. L-ewwel wieħed kien l-aspett militari, jiġifieri f'żgħożitu hu kien studja l-arti militari, involva ruħu f'numru ta' kampanji militari eċċetera, naturalment dak iż-żmien l-Ewropa għandek gwerra dejn il-ħin kollu, Spanja involuta. mod, mod, mod, intens ħafna. Nafu wkoll li sar saċerdot u eventwalment kardinal. Wara dik l-ewwel fażi ta' ħajtu, wara dik il-fażi militari ħan sejħu hekk, Porto Carrero ġietu x-xewqa ġietu il-vokazzjoni tal-ħajja iktar reliġjuża. U fil-fatt, mar jgħix Ruma u hemmhekk sar saċerdot, ġifieri Ruma ġab ġab is-saċerdozju. Wara li ġab is-saċerdozju, Portocarrero involva ruħu ħafna fl-aspett diplomatiku tas-Santa Sede. Jiġifieri issa mill-Portocarrero militari, issa hawnhekk aqlibna għal Portocarrero id-diplomatiku għas-servizz tal-Kurja Rumana. Tas-servizz tiegħu Portocarrero sar ukoll kardinal, jiġifieri l-Papa ħatru wkoll Kardinal hemm li hija rarità fi ħdan l-Ordni li jkellek membru tal-Ordni li jsir ukoll Kardinal. Wieħed mill-eżempji l-iktar importanti li għandna huwa tal-Gran Mastru Verdal ħafna żmien qabel illi il-Papa wkoll kien ħatru Kardinal. Waħda mill-istejjer kurjużi dwar Portocarrero wara li sar Kardinal kienet appuntu il-preżentazzjoni tiegħu. Aħna nafu il-kardinali għandhom ċertu libsa anka fis-seklu 18 għandek dik nilgħidula l-mozzetta, eh, dik il-parti li jilbsu eh, fuq spallihom tkun ħamra illi tindika l-offiċċju ta' kardinal ta' dak ta' dak l-individu. Issa, Porto Carrero diġà kien kavallier fiħdan l-Orda San Ġwan Hu ħass illi fuq din il-mozzetta hu kellu jilbes ukoll is-salib ta' tmien ponot li jindika li hu kien membru fi ħdan l-Ordni ta' San Ġwann. Issa dinha kienet xi ħaġa illi ma kinitx issir, fis-sens illi l-kardinali kienu jilbsu biss il-mozzetta ħamra mingħajr ebda simboliżmu ta' assoċjazzjoni tagħhom f'xi għaqda, f'xi istituzzjoni oħra. Portocarrero żamm iebes fuq din, Portocarrero insista illi bħala membru tal-ordni famuż ta' San Ġwann, ordni alla fine Kattoliku, ordni li l-Kap Suprem tiegħu huwa l-Papa, Portocarrero insista illi jibqa' jġib is-salib ta' tmien ponot fuq din il-mozzetta. Ma kinitx faċli, jiġifieri kellu ħafna kwistjonijiet ma' Ruma, mal-Kardinal l-oħrajn, Imma finalment għaddiet tiegħu. U interessanti li l-inkwaċċ li għandna ta' Porto Carrero oriġinali jurih liebes din il-mozzetta ħamra appuntu bis-salib ta' tmien ponor. Porto Carrero miet fit-22 ta' Ġunju 1760.
L-ikbar kontribut li ta Porto Carrero huwa appuntu mil-lat kulturali. Niftehmu, ma kienx l-uniku kavallier, jiġifieri kellek kavallieri speċjalment lejn l-aħħar tas-seklu sbatax, seklu tmintax, li kienu nies kolti ħafna, li kellhom kollezzjonijiet ta' kotba, kollezzjonijiet ta' strumenti, kollezzjonijiet ta' arti, eċċetera. Portocarrero kien wieħed minn dawn. Portocarrero kellu librerija impressjonanti ħafna, qed nitkellmu dwar eluf ta' kotba, kellu wkoll il-kollezzjoni tal-istrumenti matematiċi. Jiġifieri l-ikbar kontribut, l-iktar mod li bih spikka Porto Carrero kemm fi ħdan l-ordni kif ukoll il-kontribut li ta lil pajjiżna għalkemm ma tantx ma tantx kien Malta fir-realtà kien appuntu ehm, il-kollezzjonijiet illi nġibu f'pajjiżna.
Bħala bniedem kolt li studja fit-tradizzjoni klassika tas-seklu 18, Portocarrero bena kollezzjoni sostanzjali ta' eluf ta' kotba u manuskritti. Fl-1760, meta miet il-Kardinal Joachim Portocarrero, il-kollezzjoni tiegħu ta' kotba u manuskritti kienet tammonta għal 5,570 volum, illi dawn huwa ħallihom lill-Ordni fit-testment tiegħu. Issa, bħala kollezzjoni, is-suġġetti li kienu jkopru dawn il-kotba u l-manuskritti kienu varji ħafna. Insibu per eżempju numru kbir ta' Bibbji, fosthom anke Bibbji bl-Ebrajk, bil-lingwa oriġinali, u suġġetti oħra varji bħalma kienu l-astronomija, l-arti, il-ġeoloġija, il-ġeografija, dizzjunarji ta' lingwi diversi. Kellu wkoll il-Kardinal Portocarrero fil-librerija tiegħu xi kotba li kienu projbiti mill-Knisja, u bħala Kardinal huwa kellu l-permess speċjali mis-Santa Sede li jista' jżomm dawn il-kotba fil-librerija tiegħu. Mal-kotba kien hemm ukoll ammont konsiderevoli ta' manuskritti. Ħafna minnhom jittrattaw l-istorja tal-Ordni. Insibu wkoll mal-kollezzjoni li kellu tal-kotba tliet inkunabuli, jiġifieri kotba li kienu stampati qabel l-1500. fil-bidu nett ta' meta beda l-istampar. Matul ħajtu, huwa kien sar ħabib tal-Balliju de Tensà, li kien l-Ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma. Il-Kardinal Portocarrero u l-Balliju Louis-Guérin de Tencin saru jafu 'l xulxejn u saru ħbieb f'Ruma, fejn il-Kardinal Portocarrero kien qed iservi bħala Ministru Plenipotenzjarju għar-Renju ta' Spanja, waqt li l-Balliju de Tencin, kien Ambaxxatur tal-Ordni għas-Santa Sede. Il-Kardinal Portocarrero kien magħruf diġà dak iż-żmien li kellu librerija tajba ħafna u kien minn din il-ħbiberija li l-Balliu Detense tħajjar biex jibda jibni il-librerija tiegħu personali. Matul ħajtu l-Kardinal Portocarrero kellu x-xewqa illi l-librerija tiegħu tgħaddi f'idejn l-Ordni ta' San Ġwann biex permezz tagħha tinfetaħ librerija pubblika f'Malta. Iżda sfortunatament, f'ħajtu din ix-xewqa ma rnexxilux iwettaqha. Iżda fil-testment huwa ħalla ħalla l-ġid kollu tiegħu inkluża l-librerija lill-Ordni ta' San Ġwann. Permezz ta' dat-testment, l-Ordni saret is-sid ta' din il-librerija iżda kellha dritt illi din il-librerija tbiegħha biex tkun tista' tieħu l-flus tagħha. Billi De Tencin kien jaf x'valur fiha din il-bibljoteka tal-Kardinal Portocarrero, ma riedx illi din tiġi sparpaljata billi tinbiegħ. Għalhekk offra lill-Ordni li jixtriha hu. Fil-fatt l-Ordni aċċetta li jixtri lill-Bibliothèque din il-kotba kollha li kellu l-Kardinal Portocarrero. U, b'ġest nobbli għall-aħħar, il-Kavallier Balliu de Tencin irregala mhux biss il-Biblioteka tal-Kardinal Portocarrero, iżda wkoll il-biblioteka personali tiegħu li kienet tammonta għal 4,500 volum ieħor. Dawn irregalhom lill-Ordni bil-patt u l-kundizzjoni illi jkunu f'librerija pubblika li tkun aċċessibbli għal kulħadd biex tista' tintuża mill-pubbliku inġenerali.
Bħalma kien jiġri bosta drabi meta membru tal-Ordni jmut, kien isir inventarju ta' dak kollu li jkun ħalla warajh. B'hekk, illum għandna katalgu tal-Bibjoteka ta' Portocarrero. Kull ktieb jew manuskritt kien ikollu mniżżel ukoll il-valur stmat tiegħu.
Illum il-ġurnata dawn il-kotba għadhom sal-lum jiffurmaw il-maġġor parti tagħhom jiffurmaw parti mill-kollezzjoni tal-Bibljoteka Nazzjonali. Uħud minnhom huma miżmuma b'għożża kbira minħabba illi huma imżejnin bl-armi bl-arma tal-kunjom tal-Kardinal Portocarrero. u huma l-nukleu wieħed minn tlieta tan-nukleu oriġinali li bih setgħet tinfetaħ il-Bibljoteka lura fl-1763. Portocarrero kellu wkoll interessi xjentifiċi, fosthom fil-matematika, il-fiżika, il-ġeografija, kif ukoll il-flora u l-fawna. Portocarrero nafu żgur illi kellu interessi fix-xjenza, fix-xjenza pura, fil-botanika. Portocarrero tgħix fiż-żmien fejn beda l-ewwel ħjiel ta' dak li ngħidulu l-Enlightenment, ta' żmien l-Illuminiżmu, fejn ix-xjenza bil-mod il-mod qed tavvanza. Jiġifieri għalkemm kien qassis, għalkemm kien kardinal, bħal ħafna oħrajn, jiġifieri kellhom ukoll dawn l-interessi. xjentifiċi. Eh, dan għana fuħ kem mill-kodba li kellu, ġveri il-kollezzjoni, il-librerija ta' Porto Carrero għandek element qawwi fija ta' kodba ta' natura xjentifika. Porto Carrero kellu u koll kollezzjoni ta' strumenti ta' xjenza, ta' strumenti tal-matematika. Dan għana fuħ il-għalix meta sar l-inventarju tal-librerija tiegħu saru koll inventarju ta' din il-kollezzjoni. Qed nitkellmu fi żmien fejn librerija ma kienx biss post tal-kotba, imma kienet ukoll mużew. U dina damet ħafna, aħna il-biblioteka tagħna, il-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta, damet taqdi l-funzjoni ta' mużew sal-ewwel snin tas-seklu 20. Jiġifieri kellek din l-idea. Allura meta ġew biex jagħmlu l-inventarju tal-kollezzjoni ta' Portocarrero kien hemm ukoll dawn l-istrumenti u niżluhom ukoll. Għandek varjetà u hija interessanti ħafna ħafna ħafna illa li xtara bniedem bħal Portocarrero kavallier, membru tal-Ordni ta' San Ġwann, x'tip ta' interessi kellu dan. Allura għandek teleskopi, għandek mikroskopi, għandek strumenti ta' kejl tal-pis, tal-kejl lineari, ġifieri għandek varjetà kbira fosthom pereżempju probabbilment l-ikbar strument li kien hemm fil-kollezzjoni ta' Portocarrero kienet dik li jgħidulha il-magna pneumatika. Il-magna pneumatika kienet moda fi żmien Portocarrero f'nofs nofs is-seklu 18 kienet speċi ta' ta' ta' magna kbira nsejħulha hekk, fuq kien ikollha bħal globu tal-ħġieġ bħal bħal daxejn ta' kmajra. tal-ħġieġ, kienu jagħmlu xi annimal, ġeneralment xi ġurdien, xi annimal żgħir ġo fiha, imbagħad ineħħu l-arja minn ġo dik il-parti magħluqa. U dal-povru annimal imut hemmhekk. Biex juru l-proprjetà tal-arja u l-kreazzjoni tal-vakum. Jiġifieri kellek daw it-tip ta' magni illi dawna wkoll ta' min jgħid, jiġifieri din il-kollezzjoni waslet Malta wkoll. Jiġifieri meta waslu l-kotba ta' Portocarrero, mal-kotba waslu wkoll daw l-istrumenti xjentifiċi illi kienu wkoll jinżammu fil-bibljoteka fejn kellek il-kotba. Għandna deskrizzjonijiet mhux biss fil-katalgu ta' Portocarrero imma viżitaturi, speċjalment barranin li kienu jiġu Malta, iżuru il-biblioteka u jsemmu wkoll jirreferu wkoll għal din għal din il-kollezzjoni. Jidher illi mill-kollezzjoni probabbilment lejn l-aħħar snin tal-ordni l-perjodu Franċiż jista' jkun forsi anki wara dil-kollezzjoni teb mix-xena ma tibqax iktar imsemmija minn daw il-viżitaturi. U hemmhekk allura hemm b'xi mod din il-kollezzjoni intilfet sfortunatament. F'din il-kollezzjoni vasta insibu wkoll diversi koperturi rari.
L-ewwel xi ħaġa rrid ngħid illi dawn il-kotba kienu tal-Kardinal Portocarrero u dan kien jissejjaħ bibljofilu għall-benefiċċju tal-telespettaturi, bibljofilu huwa wieħed li jġemma' l-kotba. Issa tgħid li jġemma' l-kotba biżżejjed? Hu barra li kien iġemma' l-kotba kien bniedem istruit ħafna wkoll. Hawn Malta għandna xi ftit bibliofili, ftit huma sfortunatament, però hawn min iġemma' l-kotba. Issa dan mhux biżżejjed iġemma' l-kotba, Trid tistudjahom. Issa, dak iż-żmien trid tqisu wkoll illi l-kotba meta kont tmur tixtrihom, mhux bħal llum tmur ġo ħanut u tixtrih bil-kopertura b'kollox. Ġeneralment il-ktieb ikun sfus u mbagħad inti tqabbad 'il xi legatur biex jagħmillek il-qoxra tal-ktieb. Jiġifieri meta aħna naraw kotba ta' Portocarrero, ġeneralment ikollhom il-coat of arms, l-arma tiegħu. Issa fin-1999 konna għamilna eżibizzjoni ta' legaturi sbieħ li għandha l-Bibljoteka u wieħed minnhom huwa dal-ktieb ta' Portocarrero. Kif qed taraw għandu l-arma tiegħu. Dak juri li kien tiegħu. Issa jista' jkun illi jkun regalawlu xi ħadd u biex jagħmillu kumpliment jagħmillu l-arma tiegħu wkoll. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti f'dil-biċċa xogħol. Imma ħafna drabi kien iqabbad hu legaturi biex jagħmlulu l-qoxra tal-ktieb. Infatti da bħala stil huwa stil Taljan, Ruman fil-fatt. Id-deheb li għandu nista' ngħid illi dan. Sa dan meta għamilna l-exhibition wara għamilnihom ġew kaxxa għaliex jekk taraw hawn fil-arma hemm qisu skur. Dak huwa fil-fatt mhux deheb imma fidda u l-fidda maż-żmien tiswied. Issa dak m'għandekx tnaddaf għax jekk tnaddafha u jiġi joħroġ il-fidda ma tkun qed tneħħi mill-fidda wkoll. Allura aħna rridu noqogħdu attenti kif nuħdu ħsiebhom dal-affarijiet. Meta jkun xi ħaġa ta' preġju u da kważi kważi l-preġju żed qiegħed fuq il-kopertina milli x'fih ġewwa, Tagħna irridu noqogħdu attenti u l-aħjar nagħmluhom ġo kaxxa. Infatti kif qed taraw hawn dana sar ġo kaxxa biex inti tagħlqu ġol-kaxxa u ma jkunx hemm la la dawl u la trab li jista' jagħmel ħsara lill-ktieb. Issa hemm hemm minnhom li huma ta' Porto Carrero, m'għandniex il-lista kollha, imma hemm minnhom li jista' jkun li kienu ta' Porto Carrero. Hemm oħrajn Illi kienu ddedikati lilu, u l-bibjoteka għandna wkoll minnhom, jiġifieri.
Insibu wkoll numru ta' mapep.
Wieħed mill-ktieb sbieħ li għandha l-bibjoteka huwa Specchio dei Navicanti. Dan huwa manuskritt illi jġib il-postijiet fejn kienu jbaħħru, jiġifieri Portolan Ġifieri ħafna drabi min kien jinnaviga kien ikollu bilfors fuqu abbord portolan biex huwa jkun jista' meta jidħol il-port ikun jaf fejn hemm xi sikek, fejn hemm dan, biex ma jaħbatx mal-għarq u jgħerreq il-bastiment. Tridu tifhmu li dak iż-żmien il-kaptan kien responsabbli tal-vapur, ġifieri jekk jegħriqlu hu jrid iħallas għalih. Barra barra minn hekk kellu r-responsabilità tan-nies li hemm fuq abbord. Issa, dak li kien juża abbord ma kienx ikun wisq elaborat, però mbagħad kien ikun hemm kopji tiegħu li jagħmluh elaborat iżjed, jiġifieri u jagħtuh kulur, u f'dal-każ kienu ppreżentawh lill-Kardinal Portocarrero. Hemm portolan sabiħ ħafna Hemm ukoll mappa, anzi tnejn ta' Malta wkoll jiġifieri tal-belt u dan, tal-portijiet, jiġifieri dawn kienu jsiru propja bħala mezz biex inti tista' tinnaviga. Infatti l-kelma dak iż-żmien kienu jinnavigaw mal-art, ma kienx jitilqu wisq mill-kosta, tant hu veru Il-kelma hija kabotaġ, jiġifieri kemm jista' jkun joqogħdu mal-kosta u mbagħad jekk ikollhom bżonn jaqsmu jaqsmu malajr. Ir-raġuni kien ikun hemm pirati u għedewwa li jista' li jista' dan. Allura jżomm meta jidħol il-port u mbagħad waħda mill-affarijiet li jkun irid ifittex huwa fejn ħa jankra u t-tieni fejn ħa fejn hemm l-ilma ħalli huwa jista' jgħabbi l-ilma u provvisti. Imma l-iżjed l-ilma għax mingħajr ilma ma toqgħodx.
Fil-Mużew tal-Arti Muża insibu l-inkwatru oriġinali ta' Portocarrero.
Il-kwadru jirrappreżenta lil Joaquino Fernández Portocarrera Mendoza. Din il-pittura hija attribwita lil artist Franċiż Antoine Favré li kien ġie Malta fis-seklu tmintax u baqa' hawnhekk sa mewtu. Issa, il-kwadru jirrappreżenta dan il-personaġġ li huwa importanti ħafna, speċjalment fejn għandu fejn għandu x'jaqsam il-librerija pubblika, il-bibljoteka. Ehm, mela ħalli nifokaw ftit fuq xi dettalji ta' din il-pittura. Għandu l-parrokka li hija tipika taż-żmien tas-seklu tmintax. U mbagħad, eh, apparti x-xebh li huwa importanti għax permezz tax-xebh wieħed jista' jagħraf min kien jew min kienet il-persuna li hija rrappreżentata, hemm l-ilbies, issa f'dan il-każ, Qed iżomm il-berrettin f'idu u liebes il-kappa jew il-muzzetta l-ħamra bis-salib ta' tmien punti, jiġifieri hemm il-konnessjoni ovvjament mal-Ordni ta' San Ġwann, u taħt dik il-kappa, taħt il-muzzett, liebes il-rokketta jew ir-rukkett, jiġifieri dak l-ilbies abjad iddekorat bil-bizzilla. Issa, f'dan il-każ qegħdin inħarsu lejn pittura fejn il-persuna hija waħedha, m'hemmx persuni oħra, però f'idu għandu dokument tal-parċmina importanti. Permezz ta' dan id-dokument li qiegħed f'idu aħna nsiru nafu illi dan il-Kardinal Portocarrera ħalla l-legat vast tiegħu ta' kollezzjoni kbira ta' kotba li saret parti sostanzjali tal-librerija u fuq dan il-dokument hemm miktub bil-Franċiż illi qed jitħalla dan il-legat u hemm id-data 1760. Issa, din hija d-data meta kien ħalla, kien għamel din id-donazzjoni lill-Ordni. Jista' jkun li hija d-data tal-pittura innifisha, però m'hemmx dubju illi din il-pittura hija tal-tieni nofs tas-seklu tmintax u importanti illi niftakru illi dik il-pittura li għandna ġewwa Muża hija l-oriġinali u mbagħad tinsab kopja kemm fil-Bibljoteka Nazzjonali u hemm kopja simili wkoll fil-Mużew tal-Ordni ġewwa Clerkenwell, Londra.
Għandna nkunu grati li din il-kollezzjoni ta' Portocarrero għadna nistgħu ngħożżuha u nixtarruha saż-żmien tal-lum.